Bul birinji hadysa da bul üçünji hadysa bizleriňki. Bizleriň duşmanymyz belli duşmanymyz kimiň edeni kimiň etdireni belli mana şu kifayet group salambaýdaň işi bul mana samed harys diýo jemşit diýor nebi geçi diýor ana hoş mana bu ýerde bir başgadam Ykbal Myrady diýýär, bir teýdat haýynlar bar, şularyň desisesi bilen, şu Kifayet Group-yň desisesi bile bolýar, mana Eziz Palwan diýýär. Bular, şular taryhdan bul hemmesi planguzarlyk bolýar, maliýe tämwilini Kifayet Group etýär we Ahtar Lütçek ijraat etýär, Ahtar Lütçegiň oglanlary, Ehtitapçy şular. Amma Salambaýa el degirseň, dostum muny halas etýär, Ahtar Lütçeke el degirseň,

Sizler şu mitinge çykdyňyzlar u şul hadysa ruh berdi ýok sizleriň hanalaryňyz abat bizler mitingi on aýdan bäri edip gelip otyrys on aýdan bäri edip gelip otyrys amma bizleriň bul Muhammet Sadyk şehit boldy Muhammet Sadygyň şahadatlygy mubarek bolsun munuň Enşallasa bul kysmatynda şul ekeni bul Muhammet Sadygyňam gany ýerde galmaz enşallasa onam ýerde goýmarys, amma güni şunçakene, ana, ömri şunçakene, ol hemme zat Huda tarapdan, bende tarapdan däl, ol Hudanyň işi, bendäň işi däl. Amma sizler gaýrat ediňler, mitiňize, muzaýralaňyza dowam beriňler, hanalaňyz abat, hemme türkmen, Türkiýe däki, Türkmenistandaky, Owganystandaky türkmenler Şul mitiň edip Owganystanyň safaratyna bardyňyzlar, işleňiz goýdyňyzlar. Köpden köp hemmeleriňizden minnetdar gam şeriklikleriňizden hemmeleriňizden minnetdar. Sag boluňlar hemmeleriňiz salamat boluňlar. Amma Ihtitabçy belli, kimiň edeni belli mana Kifayet Group Salam Bay ihtitab etdirdi. Şul agalarynyň Abdyleziz diýo, Abdylwahap diýo şularyň agalarynyň aýdanyny edip etdirdi. Salam Bay Ahtar Lütjeň oglalaryna etdirdi. Amma Salam Baýyň birler iki gezek tutuldy. Iki gezek tutulanda da mana dostum halas edip göberdi. Amma bizler näderli, bizler bir e, adi adam. Bularyň e, hatda e, öwladymyzy ogurladybam. Bular özüňiz görüp otyrsyňyz, bilişiňiz ýalak mana öwladymyzy ogurladybam içi ýahlamady. Ahyry mana bu Birinji hadysada Fazly Huda talafaty jany ýokdy, ikilenji hadysada mana öýüň agzyndaky esgerlerimiziň ýatýon nämesi bardy, ony raket bilen urdurdy. Hemmesi şular tarapdan bolýar, hemmesi şular tarapdan, hemmesi şular pul berýär, agtarlüçeklere pul berip şular etdirýär. Ahy üçlenjisinde-de mana talafat janymyz, inimiz Muhammad Sadyk şehit boldy, Hafizylla diýip bir motorwanymyz bardy, driwerimiz, bul şehit boldy. Hoş, başga bir dükandar şehit boldy. Mana Abdylkadyr inim aýagyndan zahmy boldy. Men özümem mana gerdenimden, mana şu ýerimden çara degip içinde galdy. Abyl, o taýda başgam iki sany gartlarymyz bar, ol-da gaty zahmy boldy, olar halaty komada. Hudaý Tagala tarapdan bul ajal. Mana hemmämizem bir ýerde otyrdyk. Amma gelse gidibermeli, muňa hiç bir Hudaý Taala amanadyny haçan alaýyn diýse alyp bilýora. Muny hiç kim hiç kimden görmeli dal. Sizlerden ýenedem gaty minnetdarlyk bildirýon. Şul metinleriňize dowam beriň, edama beriň. Sizler şu sesi çykaryp duruň. Bul sesi sizleriň sesiňiz çykyp dursa, her ýerden ses çykyp dursa, bu duşmanlar rezil, har, reswa, biýap bolup gidip oturýo. Bular munuň üçin her gepleri çykarýo. Sizler amma sizlerden haýyşym şul ki, bazy haýynlaryň, bazy nemeleň gepine Yşanmaň, inşallasa bizler özlemizem mundanak imsim oturmaz. Metinimize, etýän işlerimize mutawajy bolup dowam bereris. Sizler hiç bir onuň üçin teşwiş etmäň. Abdyrauhjanam eger ömri bosamadanm, bolar bolmasamadanm ihtitabçalara şu günden men şol Muhammet Sadykdan yzapa ýeri ýok, onam ana olam bir şehit. Onam şehit etsinler bir rupyadam berjegem dal yhtytapçylara elinden eli yala elinden gelenini etsin mana men owal bilen özüm şu yola çykan men menem özümem meniň şul yolda şehit bolaýyn diyip çykan başga zat diyip çykam yok men mana men hemişen alynda şularyň inşalasa bular bilen ta bir katra ganym bar tartyşanam atyşanam name etjek diyse edenem Inşallasa. Meniň duşmanym belli, duşmanym Kifayat Group Salambaý, Abdulaziz bilen Hajy Abdulwahaby plan berýär, bu ýerde pul towuz etýär we bady mollalar ki bu ýerde bar, olar tarykdan hem imaratyň içinde işleýär, olaryň hem atlarynyň hemmesini inşallasa men mana şul Türkmen sesi on ýedi tarykdan men sizlere efşa eden, indi birisini hem goýman. Bisliki mana şu Semedi Harys aýtdym, Ykbaly Myradysyny aýtdym, Jemşidi Jemşit diýip Müdiri Martabasy bar bu kipaýatlaň bu özä muny aýtdym şular ýanak hemmesiniň adyny däne däne aýdyp ifşa edip berkidip oturan amma bul ihtetapda bir Gowsek diýenem bir neme bar bu ýerde bir ihtetapçy bar munuňam eli bar.

Narazylygymyz name üçin aktor lüçegiň ogluny getirip börde mauna yktytap edip oty az baray huda mundanam bir hökümet boldymy yktytap boluş bul edip oty şunuň ogly maun yktytap bolandan bary baş alty nefer başgadam ogurlandy name üçin döwlet tawajjuh eden yok muňa sizler sesiňizi çykaryňlar az baray huda sesiňizi dowam beriňler sesiňizi öçürmäňler sesiňizden sesiňizi köşje etýorlar pul bilen zor bilen gep bilen öçürjek bolar öçürmäňler salamat boluň mana hemmeleriňiz Mana Juman Sapar agadan, Adam beýden köp köp minnetdarlyk bilýärin. Sag bolsunlar, salamat bolsunlar. Hemme türkmen ýigitlerden, türk ýigitlerden bir jahan sypaz minnetdar. Salamat boluň, sag boluň. Sizlerden haýyşym şul, şuny dowam berersiňizler inşallasa. Munuň yzyny öçürmäňler sizler gödekler, ýaşulylar. Ulamalar hemmäňiz yzyny öçürmäň Muhammad Sadyk şehidiň gany ýerde galmasyn Abdyraufuň gany ýerde galmasyn sesiňizi öçürmäň dowam beriň sag boluň hemmeläňiz salamat boluň. Daha fazla haber ve özel içerikler için Erkin Sese abone ollun, bildirim zilini açyn ve sosyal medyada takip edin.